आइ हम करैला के भरुआ बनबऽ जा रहल छी करैला में मसाला भर के ओहि के लेल हम ई करैला लऽ लेलहुँ हँ और आम लेलहुँ हँ लऽ लेलहुँ हँ एकटा हम एहिमे आम दऽ के भर के बनेबै तऽ पहिले हम करैला के दुनू तरफ से मुठी काटि के हटा देबै आ किछु नहि करबै एनाही हम सौंसे एकरा हम धो के लऽ लेलहुँ हँ बढ़िया से तऽ एकरा हम एकटा कुकर में सबके मुठी काटि के दऽ देबै तऽ हम सभटा करैलाके दुनू तरफसँ मुठी काटि कऽ लऽ लेलहुँ हँ आब एहिमे हम आधा गिलास पानि दऽ कऽ एक सीटी लगा देबै ज़्यादा नहि लगबैके छै एके सीटी लगेबै एहिमे हम कियाकि फेर एकरा हम तरबै ताहि दुआरे एक सीटी हम एहिमे लगा देबै ये तो देखियो एहिमे एक सीटी लागि गेल हँ तो कुकर बिल्कुल ठंडा भऽ गेल हँ गैस अपने आप निकलि गेल हँ आब एक ढक्कन खोल कऽ देखबै छी देखियो टूटल है नहि ताहि दुआरे एके सीटी लगबैके छै आब एकरा सबटा हम करैलाके एकटा थारीमे निकालि लेब करैलाके चम्मचके डाँटसँ या चक्कूके डाँटसँ बीचसँ चीर दैके छै आब एहिमे जते बीज छै ई सभटा बीजके निकालि लेबै एकरा फेकैके नहि छै ई बीजके एहिमे सभटा साइडमे निकालि कऽ राखैके छै अहिना सभटा करैलाके बीजसँ सभटा करैलामे सँ हम बिया बीचमे सँ निकालि लेलहुँ हँ एहिमे कमे बिया छलै हँ निकालि लेलहुँ सभटा आब एकटा हम मिक्सी लऽ लेबै मिक्सीमे हम

सरसों के तेल दऽ देलियै हँ बेसी तेल नहि दै के छै कनिक के तेल दै के छै अभी तेल गरम भऽ जेतै तखन एहिमे सरसों दऽ देबै कनि फोरन के लेल तेल गरम भऽ गेल हँ अब एहिमे फोरन दऽ देबै सरसों के फोरन देबै हम

आब एहिमे जे ई प्याज लहसुन पीस लेने छियै से पहिले खसा देबै आओर एकरा खूब लाल कऽ कऽ कनि भूजि लेबै तो देखियो प्याज भुजा गया है बढ़िया से कनी लमहन हो गए हैं

ओहि कटोरीमे जे मसाला लागल छलै ताहिमे कनि के के ठोप पानि दऽ कऽ से पानि दऽ देलिए हँ आ एहिमे नून दऽ देबै स्वाद अनुसार नून देबाक छै कम बेसी जेना खाइत हेबै हम एक चम्मच एहिमे नून दऽ देबै आ एकरा बिल्कुल कम गैसके फ्लेम कम कऽ कऽ एकरा दस मिनट हम भूजि देबै खूब बढ़िआँसँ एकरा जखन तक मसाला तेल छोड़तै तखन तक एकरा भूजि देबै बढ़िआँसँ एतऽ देखियौ दस मिनट भऽ गेल हँ खूब बढ़िआँसँ हम भूजि लेलहुँ हँ मसाला एकदमसँ भुजा गेल हँ खूब नीकसँ आब गैसके बन्द कऽ देबै आ ई सभटा मसालाके एकटा थारीमे निकालि देबै आ ठण्डा हेबऽ देबै जब ई मसाला ठण्डा होइ छै तखन तक हम ई बाटीमे बेसन लऽ लेलहुँ हँ एहि बेसनमे कनि हम हरैद बुकनी दऽ देबै कनिक एक रत्ती मिरचाइके बुकनी दऽ देबै आओर कनि नून दऽ देबै ताहि दुआरे हम हिसाबेसँ करैलामे नून देने छलियै जे कनिक अहियोमे रहतै नून ई हम कनिक एहिमे नून दऽ देबै आब एकरा सभटाके बढ़िआँसँ मिला लेबै बेसन कनि गड़गड़के घोरि लेबै एतऽ देखियौ बेसनके हम घोर लेलहुँ हँ एते पातर हम घोरलियै हँ एकरा अब ई मसाला ठंडा भऽ गेल हँ अब ई करैला लऽ कऽ एहिमे बीचमे भरि देबै हम अपना हिसाबसँ कम बेसी मसाला भरि सकै छियै एहिमे

अभी बेसन जे घोरि लेलियै हँ ताहिमे एकरा करैलाके डुबा देबै बढ़िआँसँ तऽ नहि तऽ हम गैस परमे लोहियामे सरसोके तेल दऽ देलहुँ हँ गरम होइ लए ई गरम भऽ गेलै हँ तऽ अभी करैला लपेट कऽ आ एहिमे दऽ देबै एकरा चारू तरफसँ पलटि पलटि कऽ लाल कऽ कऽ तरि कऽ निकालि लेबै गैस बिल्कुल कम राखैके छै जाहिसँ कि करैलो अन्दर तक पाकि जाए एकदमसँ सिद्ध भऽ जाए कियाकि कनि कम सिद्धल छै ताहि दुआरे तो देखियो चारू तरफ से पलट पलट के हम तर ले लो हूँ करेला के देखियो एकदम से करेला अंदर तक लाल हो गए हँ और हम सबटा करेला के निकाल लेब अहिना कऽ कऽ सबटा करेला के भर के बेसन लपेट के तर के निकाल लेब अहाँ सब ई वीडियो पूरा जरूर देखबे और एक बेर बनाब बहुत नीक करेला भरुआ बने बेसन लगा के जे तर दै छै तऽ कनी स्वाद और बढ़ जाए छै आ मसाला जे अन्दरमे भरने रहै छियै सेहो मसाला एको रत्ती बाहर नहि निकलत देखियौ कतहुसँ एको रत्ती मसाला नहि निकललै ओहिना कऽ कऽ सभटा हम करैला छानि कऽ देखियौ सभटा करैलाके हम छानि कऽ निकालि लेलहुँ हँ तरि कऽ कतेक सुन्दर ई करैला भरुआ बनल हँ तऽ ई वीडियो अहाँसभ पूरा एक बेर जरूर देखब आओर बनायब बहुत सुन्दर ई करैला भरुआ बनि कऽ तैयार होइ छै आम दऽ कऽ